Ka channelah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin jalebi tui leh awlsam taka siam dan kan en hau leh dawn a ni. Tun tuma jalebi ka rawn siam dan hi a awlsamin a tui em em a, bawlhhlawh hmuh han harsa leh hau tak pawh kan hmang dawn lo va, Ngun deuhin video hi a tawp thlengin min lo en sak bula in lo siam ve leh theuh dawn nia. A hmasa berah chuanin chini kan mamawh a, chini hi no khat kan hmang dawn a ni. Chuan food colour kan telh ang, food colour hi a eng te, a serthlum rawng te, a sen te a awm a, kan neih rem chan ang ang kha kan hmang anga, kei chuan a serthlum rawng ka hmang dawn a, chuan chini kan tehna no khat kha tui kan laih lut ang. Gas kan on ang a, kan chhuang ang. Chuanin food colour kha kan neih rem chan loh chuanin vur siam nana kan hman thin rust na te pawh kha kan hmang thei bawk a ni. Tihian kan chawk char char ang a, a hnang thleng khan kan chhuang dawn a ni chini tui hi. Kan hriat thiam theih dan tur chuanin donut te lawng te kan kan a, chini tui kan siam ang vel a hnang khan kan siam dawn nia. Kan hriatthiam theih leh dan tur pakhatah chuanin ball-ah tui kan dah ang a, chuan ball-a tui kan dah khanin chini tui kan siam kha kan zu far ang a, chini tui kha a darh lova a hlawm a, a tlak tlang kha chuanin a tawk tawh tihna a ni. Tihian chini tui chu kan siam zo ta a, lo awm rih se la, Maida no khat ball-ah kan chhung lut ang. Baking powder fian te khat kan telh leh anga kan chawh pawlh ang. Maida ka tehna no leh chini ka tehna no te tui ka tehna no te kha a in ang vek a, no in ang vek ka hmang a nih chu. Chuan no khat theuh ka hmang a ni. Chuan maida leh baking powder kan chawh pawlh ah khanin tui kan leih lut ang a, tui kha vawi khat a leih lut nghal vek lo khan tlem tlem in kan leih lut ang a, ngun deuh in kan chawk ang. Chawhkawi that hi a ngai em em a, kan chawhkawi that loh kha chuanin kan jalebi siam tur kha a dik thei dawn lo va, chuvang chuan ngun deuhin kan chawk ang a, kawi hlerin kan chawk dawn nia. Kan duh ang tawk a, kan chawhkawi hnuah burah kan thun ang a, bur kan nei loh chuan sarang kan hmang thei bawk a, sarangah khan kan thun ang a, a hmawr kha kan chep kuah ang a, chuan bur kan neih chuanin theitui bur te, coca cola bur eng burah pawh khanin Kan thun anga chuan a chhin kha kan vit kuah anga kan duh ang tawk a lian khan kan hmang thei bawk a ni. Tikhan bura kan thun zo tawh a, thir belah tel tam ve deuh hlek kan chhuang anga kan tel chhuan kha a sat hunah khan kan meida chawhkawi sa kha ti hian jalebi sep tur ang khan kan siam anga kan ti kual anga kan thlak ang. Tel hi a sa lutuk tur a ni lo va, kan hriat thiam theih dan tur chuanin donut leh lawng kan kan ang vel a, sa khan tel hi ka tia gas hi a lai hawlah ka dah char char a ni. Jelebi kan zu thlak lai tak kha chuan duh leh gas kha a hniam berah kan dah anga chuan kan thlak zawh hnuah khan a lai hawlah kan dah leh dawn nia. Ti hian hei a hmin tawh a, kan la chhuak ang. En ula a hmel hi hei a eng deuh sar ni, amah hi hetian kan meida thlak kha a rawn en deuh sar hunah khan kan la chhuak dawn nia. A ram tha khawp mai hei. A dang pawh kan thlak leh zel ang. Jalebi hi chu han kawi deuh nuai mai sela a fuh vek a ni mai. Tih fuh loh tak tak kha a awm thei lo. Kan sawi tel leh duh lawk pakhat chu measuring cup nei loh tan pawh jelebi hi awlsam takin kan siam thei a, a tirah kan hmuh vek tawh kha. A tih nan khan kei pawn measuring cup hmang lovin no ka hmang a, no kan hman loh pawn bowl pawh kan hmang thei a, engpawh kan neih rem chan ang ang kha kan hmang thei a, bowl kan hmang a nih chuanin bowl khat theuh kha kan hmang leh mai dawn a ni. Chini tui meida ball khat theuh kha kan telh leh mai dawn a ni. Ball khat aia tam kan siam duh pawh khanin ball hnih, chini ball hnih kan tih pawn meida ball hnih, tui ball hnih ti khan kan ti leh zel mai dawn nia. Kan hre thei a mang ti rawh u ti chuanin hei kan jalebi kan pawh a lo hmin leh dawn tawh a, a lo eng leh deuh sar tawh a ni. Kan sawi tawh kha en deuh sar hunah khanin kan la chhuak dawn nia. A ram tha lutuk a, ka jalebi kan hi dim a ngai a ni, a chhan chu a sawm ang tih te pawh kha hlauhawm a, chuvang chuan dim tiah in kan la chhuak dawn nia. Kan kang zo ta vek a, hei jalebi chu han en ula hei, a ram tha em em a ni, ka han hmeh vel pawh hian in a tui dawn lutuk a ni, chuan chini tui kan siam ah khan kan chiah tawh ang, Chini tui kha tlemin ka chhuang lum leh deuh hlek a, chuan jalebi kha kan zu chiah ang, kan jalebi kan sa kha chiah rei pawh ngai lo. Rei lo te kan chiah anga chini tui fawm lo theih ang ber khan kan la chhuak ang. Chini tui leh jalebi ka dahna hi kan thlak thleng lawk ange tihian a rem zawk dawn tlat. A chiah sa ka dahna tur kha heti lamah ka dah bawk si a, chuan a dang pawh kha kan thlak leh zel ang a, kan chiah ang a, chini tuifawm lo theih ang ber khan kan la chhuak leh zel ang. Ka channel min hlusak a, min subscribe tute leh ka video min en sak thin tute zawng zawng chungah ka lawm a, Thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawn a theih chuan khawngeiin min lo subscribe ve ula, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia, ka lawm viau ang. Jalebi chu kan chiah zo ta a, a vai khan ka chiah zo lo deuh a, a hmel landan a mawi em em a, a hmel landan a mawi ang bawkin a tui em em bawk a ni, siam kha a harsa lova, bawlhhlauhmuh han harsa leh hautak kha kan hmang lo bawk a, Nangni pawn lo siam ve ula, tui in tih ve ngei ka ring. Chuan hralh suma kan hman duh pawn a hlawk em em a ni. Ka han chhut vel a, Maida kha no khat kan hmang a, chini no khat leh tel kha a ni mai a, chini tui kha a la bang teuh bawk a. Chuan Maida pawh kha a tam berah gram zahnih sawmli vel bak a ni lo va, a hlawk lutuk a ni. Ka han chhut vel pawh khan za chuang man daih ania ka chiah zawng pawh hi ka chiah loh kha a la awm bawk a, a tih chi viau a ni sum dawn nan pawh. Awle, tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt se la, video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia.